Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar. Hereket atly Türkmen oppozisiýa güýçleriniň bileleşiginiň informasion görüşdäki Türkmenim YouTube kanalynyň nobatdaky wideosyna, çykyşyna tomaşa edýäňiz. Mähriban doganlar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket, armaň Allah kuwwat bersin. Bilinişi ýaly, soňky günlerde metbugatda, diňe ýerli däl, halkara metbugatda-da Diktatorlaň raýdaşlygyny, diktatorlaň raýdaşlygynyň reklamasyny we diktatorlaň özüni Günbataryň ýurtlaryna hödürleýişlerini, ýagny olaň syýasy küntijiliklerine tomaşa edýäs. Türkmenistanyň tebigy baýlyklarynyň, ylaýta-da tebigy gazynyň Günbatar bazarlaryna çykarylmagy babatda Soňky günlerde metbugatda alnyp barylýan propagandalar, ýagny diktatorlaryň informasion göreşi tagallalaryna kimler özüni aldatýar ýa-da aldadar? Ynha şu günki biziň temamyz. Şundan ybarat. Geliň onda bilelikde oýlanalyň, bilelikde seljereliň. Tema näme hakda bu ýerde? Tebigy baýlyklaň Günbataryň bazaryna ýetirilmegi, ýagny türkmen gazynyň Günbatar bazarlaryna ýetirilmegi. Türkmen gazy kimiň baýlygy? Diktatorlaň baýlygymy? Diktatorlaň şahsy malymy, emlägimi, baýlygymy, oýunjagymy? Ýok. Türkmen gazy türkmen halkynyň baýlygy. Halk öz tebigy baýlyklaryndan peýdalanyp bilýämi? Ýa-da Türkiýäň halky, Azerbaýjanyň halky öz ýurdunyň baýlyklaryndan, mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilýärmi? Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň,

Oýlanyp seljerip hemme tarapyndan çemeleşip görmeli şu tema. Ondan soň ynan, begen, buýsan, näme etseň et. Ýöne ilki bilen seljermeli. Öz ýurduny hem halkyny talaýan diktatorlaryň, Türkmenistanyň tebigy gazyny Azerbaýjanyň we Türkiýäniň üstünden günbatar ýurtlaryna satjak bolmagy nämäniň alamaty? Bu syýasy küntijilikler, bu syýasy sokuşlyklara synanyşyklar, bu ýalan bolgusyz propagandalar nämäň alamaty? Diktatorlar tebigy gaz propagandasy bilen biziň häkimiýetimiz, ýagny diktatura režimlerimiz dowam etse size tebigy gaz berjek we mundan hemme syýasatçylar öz jübsüne peýda görer ýaly etjek. Edil beýleki tebigy gaz kontraktlarynda, şertnamalarynda boluşy ýaly. Diktaturalarda bir adam çözýär ähli meseleleri. Demokratiýa bolsa muň proseduralary uzaga çekýär. Has kynçylykly bolýar, kellagyryly bolýar we siziň jübiňize-de hiç zat düşenok. Bize degmäň. Goý biziň diktatura režimlerimiz, biziň ogurlyklarymyz, talaňçylyklarymyz, jenaýatlarymyz dowam etsin. Biziň diktatura hökümewranlyklarymyz dowam etsin we mundan sizem peýdalanyň, sizem baýaň! diýýärler Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň we Türkiýäniň diktatorlary. Türkmenistanyň tebigy gazyny Günbatara satmak isleýänler kimler? Kimler? Oýlanyp gördüňizmi? Oýlanýaňyzmy ýa oýlanjagam bolaňzokmy? We olar kimiň tarapynda? Şuny pikir edip gördüňizmi? Olar kimiň bähbidine işleýärler? Olar ogry, talaňçy, kezzap, ýalançy, jenaýatkär diktatorlar. Olar diňe öz haram bähbidiniň we öz diktatura häkimiýetleriniň dowam etmeginiň tarapynda, halkyň tarapynda däl, öz halklarynyň tarapynda däl, ähliumumy adamzat gymmatlyklarynyň goralmagynyň we beýgeldilmeginiň, aýalmagynyň, saklanmagynyň tarapynda däl. Olar Şol bir wagtda, hojaýynlary Putiniň, Putin kakasynyň tarapynda, Dünýä seni ýekirýän bolsa, biz saňa çokunmaga dowam etýäris, Putin kaka, Putin däde, Putler! diýip Putine her pursatda ýallakalyk, ýaranjaňlyk edýän, oň öňünde epilýän, ommalýan, halk duşmany, il-gün bähbidine hemişe ters hereket edýän jenaýatkär diktatorlar bular. Berdimuhammedowlar Nyýazowy öldürip, Tagta geçen haramdag Berdimuhammedow. Çüýrük haram tohum tiji bilen Türkmenistany talan weýran aden halkyna garşy psihologiki, fiziki, ekonomiki ähli ugurdan genosidi, gyrgynçylygy üstünlikli amala aşyran diktator Gurbanguly Berdimuhamedow, haramdag Berdimuhamedow we özüniň jenaýatlarynyň üstüni bassyr-ýussur etmek üçin ogluny öz ýerine, tagtyna oturdan Haramdag, jenaýatkär, ogry, talaňçy, diktator. Şul işi, şu reklamalary, propagandalary edýänleň biri, bir tarapy ynha şu Berdimuhamedowlar, diktatorlar. Ikinji, Erdoganyň diktatorlygy, diplomsyz Türkiýäň prezidenti çakdanaşa diýinçleň oýunjagy, alty ýaşyndaky çagalaň durmuşa çykarylmagyna, namysynyň basgylanmagyna, zaýalanmagyna hiç hili garşylyk bildirmeýän, şeýle durmuş, ýaşaýyş obrazyny, şeklini adaty hasaplaýan pedofilleň prezidenti Erdogan özüniň diktaturasynyň dowam etmegi üçin şeýle reklamalar alyp barýar. Azerbaýjandaky Aliýewleriň diktatorlyklary hakynda gürrüň edip, gepleşigi uzaldyp oturmaga geregem ýok. Özüňizem muň bilen baglanyşykly arkaýynlyk bilen maglumat tapyp bilersiňiz. Biziň esasy üns merkezimizdäki haram tohum diktatorlyklar Aliýewler däl, Berdimuhamedowlar we ony gollaýan Erdogan we şoňa meňzeşler. Ähli kynçylyga döz gelip, Putine garşy agzybirlikde Ukraina uruşda kömek edýän Günbataryň ýurtlary, Türkmenistanyň tebigy gazynyň Ýewropa ýetirilmegi propagandasyny alyp barýan Azerbaýjanyň we Türkiýäniň prezidentleriniň bu hilegärlik teklibine boýun bolarmy? Ahyrynda nähili kynçylyk bolýanam bolsa, soňy nämä ýazýanam bolsa, nirä barýanam bolsa, Putiniň tebigy baýlyklaryny almakdan, Putin we tarapdarlary bilen her hili hyzmatdaşlykdan ýüz öwüren Günbataryň, Ýewropaň ýurtlary Erdoganyň we Berdimuhamedowlaryň Türkmenistanyň tebigy gazyna derek, öz diktatura häkimiýetlerimiz dowam etsin diýen teklibine razy bolarmy? Şu Azerbaýjanyň, Türkiýäň, Türkmenistanyň diktatorlyklarynyň syýasy küntijiliklerine Özüni aldadarmy Günbataryň ýurtlary, syýasatçylary? Türkmen tebigy gazynyň Günbataryň bazaryna çykarylmagy, reklamasy, propagandasy. Bular ýaly syýasy küntiçilikler Berdimuhamedowlaryň we edil şolar ýaly soňky günlerini sanaýan Erdoganyň diktatura režimleriniň, ömrüni uzaldyp bilermi? Bu diktatura režimlerini synmakdan halas edip bilermi? Ýagny bu syýasy sokuşyklar üçin edilýän absurd synanyşyklar Berdimuhamedowlaryň we Erdoganyň, galyberse-de, Aliýewiň diktatura režimleriniň dowam etmegine, itergi, goldaw, kömek bolup bilermi? Sebäbi bu diktatorlar şuny isleýär. Kömek edermi? Özüňiz oýlanyň. Jogap sizde. Indi ondan-mundan Haýyş edýän, hat ýazýan, garaýyş, pikir soraýan, öz gyzyldan gymmatly garaýyşlaryny, pikirlerini paýlaşýan ildeşlerimize, ýürekdeşlerimize, watandaşlarymyza bu işiň hakyky tarapy şundan ybarat. Indi telekanallarda, mediada şular ýalaky zatlary görkezýärler diýip, begenip, buýsanyp, Tolgunmalymy adamlar şuňa? Şuň begener, tolgunar ýaly, buýsanar ýaly bir tarapy barmy? Bular öz halkyna edýän zulumyny, ýurdy we halky talaýşyny hasam elhenç derejä ýetirmek üçin Özlerine golluw gözleýärler. Türkmeniň tebigy gazynam bular şoň üçin prikmet, araçy höküminde ulanýarlar. Şul absurd reklamalaň, syýasy küntiçilikleň, türkmen gazynyň üstünden edilýän syýasy küntiçilikleň, absurd ýalan propagandalaň manysy şundan ybarat mähriban doganlar. Siziňem başgaça garaýyşlaryňyz bar bolsa, başgaça nähili çemeleşmeli şu meselä, haýsy tarapyndan nähili çemeleşmeli, şuň bilen baglanyşykly bellikleýňiz, teklipleýňiz, garaýyşlaryňyz, pikirleýňiz bar bolsa, gaýrat edip kommentariýalara ýazyň, Il gün bähbitli informasion göreşdäki ýeke tak kanal bolan Türkmenim ýutub kanalyny begenip gollap durmagyňyzy il gün bähbitli edilýän işleň bir hasyly netijesi bolan wideolary ýaýratmagy paýlaşmagy unutmaň mähriban doganlar ullakan taňryýalkasyn toýuňyzda gaýtsyn. Ýeňişli günlere birlikde ýeteliň, Alla ýaryňyz bolsun, ýeneki efir duşuklaryna çenli hoş sag boluň.